اور اے ڈیرہ اسمعیل خان شہر کنوں تقریبا سو کلومیٹر دے فاصلے دے اتے ہے اگوں چشمہ بیراج اتھوں کوئی اٹھ ڈاہ کلومیٹر دے اتے ہے اے مین روڈ جڑا چشمے کنوں ڈیرہ اسمعیل خان ویندے اون دے اتے چشمے کنوں آؤ تاں پانچ چھی کلومیٹر دے فاصلے دے اتے اے جڑا روڈ ویندا پہ عیسی خیل لکی مروت آلے پاسے اون دے اتے چھی کلومیٹر اگاں آسو کتب آلے پاسے تاں اے اتے تاں کو سامنے نظر آسن قلعے دے آثار اے پرانا قلعہ ہائی اج سارے نال دوست موجود ہن ڈیرہ اسمعیل خان دی جیڑھی ساڈی ادبی سنگت ہے مہاندرے ادیب ہن دانشور ہن شاعر ہن اور سوجھوان ہن اور ایں خطے دی تاریخ نال انہاں کوں دلچسپی وی ہے اور او ایں خطے دے ایں تاریخ اور تہذیب دے جانڑوں وی ہن اساں انہاں نال گالھ مہاڑ کرینے ہیں اور انہاں کولوں ایں قلعے دی تاریخ دے حوالے نال پچھتے ہیں ساڈے نال موجود ہن قیصر انور صاحب سید اختر سیال صاحب، ملک علی آصف سیال صاحب تے کاشف رحمان کاشف صاحب انہاں نال گالھ مہاڑ کریندے ہن۔ جی سید اختر سیال صاحب تساں پہلے ساکوں ڈسیسو ایں قلعے دی تاریخ دے حوالے نال اور ایندی قدامت دے حوالے نال۔ اچھا ایں آلے جیڑھے ہن نا ساڈے آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ پشاور انہاں دے حساب نال او آکھدے ہن کہ اے جیڑھی جھا دے اتے ہندو راجشاہی نظام ختم تھیے ہزار سال پچھو تے اے بھئی اوں ویل دے آثار ہن لیکن ہزار سال پچھو راجشاہی نظام ختم تھیے آ ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے نا جی انہاں کول پہلے دن بہت سارے لوگاں دا اے آکھن ہے ماہرین دا کہ اے جڑا گپتا عہد ہے جی اے اوندے وچ اے بھئی بڑے ہن۔ یعنی اے تقریبا ایندی قدامت کوئی ڈو ہزار ڈھائی ہزار سال پرانی تھی ویندی اے تے ایندے وچ جیڑھی کیا آدھن اوکوں بہوں مشہور کتاب مہا بھارت مہا بھارت وچ ہک ادھیائے ہے باقاعدہ ٹیل دی تے راجہ بیل دی جنگ دا۔ اچھا اے جیڑھے ڈو شخصیات ہن جنہاں دے ناں دے اتے انہاں قلعہ دے ناں ہن۔ راجہ بیل تے راجہ ٹیل جیڑھے ہن انہاں دے ناں دے اتے باقاعدہ۔ ہک ادھیائے ہے پیا انہاں دی جنگ دا بھارت انہاں دی تھئی ہے اچھا اچھا تو او جڑا بلوٹ پیا او راجہ بل دا قلعہ ہے اے راجہ ٹل دا قلعہ ہے کافر کوٹ جیکو آدم جی ہاں اے چونکہ سرسا پلوان ہے تے ایندے تساں اے جڑے قلعہ ہے نا ایندی ہیت کو اگر تساں دیکھو نا تو کو ایندے وچ ہک بڑی سختی زور نظر آندا زور نظر آندا جی، جی، جی۔ ایندے رقبہ بھی سب زیادہ نظر آندا رقبہ بھی زیادہ ہے اور دیکھو نا پہاڑاں دے اونچائی تک گیا کھڑتے ہیں ہاں، ہاں۔ جی ہاں۔ تا اے جڑا قلعہ ہے نا جی ایندا جیڑھا مطلب ہے جیندے نال وابستہ ہئی او آپ ہک بہوں وڈا پہلوان ہی اپنے وقت دا تے او راجہ بل دے ہتھوں شکست کھا گیا ڈٹھا ہی اون ویلے لشکر دی لشکر نال جنگ تھی ہن کول پہلے پہلے انہاں دے جڑے سالار ہوندے ہیں او انفرادی لڑائی لڑدے ہیں تا او جڑا بل ہئی راجہ بل اون دے ہتھوں ڈھے گیا تے او اج تک دیر اسماعیل خان دے ہن تک او گال مشہور ہے کہ بھئی وڈے وڈے ٹیل ڈھے وے وڈے وڈے ٹیل ڈھے وے جی، اے اصل ایو ٹیل ڈٹھا ہی جو ان دی وجہ کولوں او گال جڑی ہے بڑی مشہور ہے تا اون اجیلے ایکسپلور تھی سی لوگ آسن دیکھ سن تا اون دے بعد پتہ لگ سی کہ یار بہت سارے دنیا دے کتاباں جے سب کچھ تا دستیاب کوئی نہیں جی، جی، جی۔ جیندے جس پڑھ سکوں کہ یار اے

صحیح اچھا اے اے وی ہوں عمارت دے حصے ہن نا او ڈیکھو او سامنے نظر آندا کھڑے جی بالکل بالکل او اے مطلب کچھ باقیات حال ہن انہاں کو اگر محفوظ کیتا ونجے چلو ایں شکل ہے تے محفوظ تھی سکدے ہاں بالکل ٹھیک اچھا اس سامنے تساں دسیو اس ایک صحابی دی قبر ہے منسوب ہے بھئی صحابی دے نام نال منسوب ہے جی جی جی انہاں نام تھا لکھا گیا اچھا او سامنے قبر ہے اچھا

اچھا ڈوجھی گالھ جیڑھی ہے نا صاحب اے جیڑھا ہک رستہ بڑا کھڑا ہے تے اے کوچے نویں سلا ملاں تے شیاں پین نا اے انہاں نے ایز یوزول جیڑھے سارے ہک پریکٹس اس تھینے پیا ہودن کہ صاحب بھائی او کو سا پریزرو کرے دے پے ہیں تے او کو سا او کرے دے پے ہیں جی۔ انہاں دے بیچ ایک فنڈ اپروو کرا گی دا ولی وار اس کو ہے کوئی نہیں جی، نا جی، انہاں نے ایک ٹریک بنا گی دا تھک تھکڑی کیتی ساری تے اے سارے تے سارے شیاں انہاں نے کیتے ہیں ہن

لیکن جیڑھی شے دی اج ساکوں لوڑ محسوس تھیندی پئی ہے او اے ہے جو ان ایں جیڑھا ثقافتی ورثہ ہے اے جیڑھی ہیریٹیج اتھاں پئی ہے تے پوری دنیا ایکوں تسلیم کر چکی ہے یونیسکو تسلیم کر چکے ہے سارا جیڑھا آرکائیوز ڈیپارٹمنٹ ہے او ایکوں منی کھلوتا ہے جو بھئی اے سارا بہوں قیمتی ورثہ ہے یعنی ایکوں اگر سنبھالا ونجے تاں اے نہ صرف ایں علاقے دی تھوڑے علاقے دی سیاحت دا وی باعث بن سی دنیا دی توجہ تھی سی پاسے ہاں، دنیا دی پاسے آ سی ریسرچ تھی سی ریسرچ تھی اتھوں ڈھیر سارا نویاں چیزاں نکل کے سامنے آ سن جی۔ پتہ لگ سی کہ اتھاں کتنی پرانی تہذیب موجود ہے یوں لے اور اے دیکھو نا ظاہر ہے پتھر آیا پہ جی۔ تے اے کہیں طرح کو گھڑا گیا ہو سی ایندے سانچے بنائے گئے ہو سن پکایا گیا ہو سی کو دیکھو ہاں۔ سلیب جی نا او اج کل جندا کہہ نہیں نا جیڑا طرز تعمیر ہے اون دے بارے اساں
آرکیالوجی دے حوالے نال اتھاں ڈھیگ سارے موضوعات کنڈے پن جی جی انہاں دا انہاں دا جیڑا اے اے
پتھر ہن نا جی یا سلھاں جیڑے بنڑائی کھڑے اے کھجر دی ہک مٹی ہوندی اے ہن اے پتہ کونی جو اے پیپلائن شاہ ہی یا اے جیڑی اے نا قید آباد وچ ہی کتھاں آئی اے اے آدھے ہن دریا دے کری تل دے اتے ہی جیڑی گھن اینو کو پکایا نے تے اج تک اینو تے موسمیاتی اثرات نی تھے جیڑی اے ہاں اے محفوظ پئی ہوندی جی یا جیندے نال بڑے خطن سامنے سی نا جی جی جی انہاں دے وچ اگر تساں دیکھو تو تاکو پترے تاکو ٹنگڑیاں تے اے سارے ہنو تے جیویں ہاتھ دے وچ اے تنو ہن نا
لکیر لیکے جیڑی نا دے

اتھاں عوام ہی آندی ہے مطلب کوئی ڈساونڑ آلا ہے تے اتھاں وی سکول کالج دے ٹور اتھاں آ سکدے نا اگر دلی گورنمنٹ ایندے تے کم کرے کیونکہ ہن تے ٹریک بن گیا ہے نا یا گومل یونیورسٹی اچ آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ بن ونجے اگر بہت ضروری ہے جی ہاں تے اوندے نال ڈھیر سارا کچھ تھی سی اپنے اسٹوڈنٹس کو او ایم فل دا ریسرچ ورک ڈے سین پی ایچ ڈی دا ریسرچ ورک ہوسی ڈھیر سارا کچھ نواں نکل کے سامنے آسی جیڑھا اساکوں پتہ کینی پروں والے جیڑھے نا جویں آکھدن کہ پروں والے پہاڑ سوہنے لگدن

ول جلو کوئی اے ڈر پی ہے کہ بھئی کوئی تھئی میرے تے کوئی حملہ آور نہ تھی ونجے کیونکہ جیڑی شاہ تے انسان وسدا پیا ہووے تے بے تے دل ای تھیندا کہ میں وی تھئی آوساں تے او ہن ڈو طریقے ہوندے یا انہاں دے اگوں ہتھ بن کے آوے تے یا وا جیڑھے نال ہتھیار چا کے آوے تے اوں صورت دے وچ وا تو اپنے آپ کوں قلعہ بند کریندن چا قلعہ بند کر کے وا تے اتوں کھڑ تے اللہ میاں ول ہولے ہولے بھئی ایں دے کول ہی منگوں اے تاں کہیں کہیں ویلے اتوں گڑا وسا ڈیندا ہے یا لباری کر کے ہن ایں دے کو معافی کھٹنی ضروری ہے واتو کوئی مذہبی چھیاں بھی بنن لگ وین ہاں او سو ڈٹھے نا شروع تک میں رسے کہ میں کہ تھا دربان کھڑ دے ہوندے چوبدار کھڑ دے ہوندے روزے رکھوں شروع والے ڈو اگوں بھی تاکو اچھا ایسے بسوں دے بندے ہیں تے تاکو ایں علاقے دے جڑے ونچے ہو سن او کوئی کہانیاں تے ایں علاقے دے دسیں دے ہو سن

جیکوں اتھاں ودن کنڈ ریزروائر کنڈ دے نال رکھا ہوئے نا سوریا کنڈ یعنی سیچ دا ہوز اودے نال اوندا جڑا پانی ہے اتھاں نو جھلارا نال تیار ہے صحیح تو پیون دا پانی بھی ہے لوگوں کو دستیاب ہے ہر زندگی ہے جڑی مک گئی ہے اور اے زندگی کو دو وڈے ایندے تے جبر آن تھے قدرت دے علاوہ ہک جبر جڑے نا ہن قبیلے جڑے ہیں انہاں نے حملہ کیتا ہے اون دے بعد محمود غزنوی صاحب نے آ کے بربادی کی صحیح